Үтүө күнүнэн! Бу нэдиэлэҕэ биһиги суолга сүрэхтээх буолуу туһунан кэпсэтиэхпит, билиэхпит, хадаанньалары толоруохпут. Сааскы күҥҥэ оҕолор улуссаҕа олус халтараан буолар. Онон суолу туорурбутугар эбиһээт уҥа, хаҥас өттүбүтүн көрүөхтээхпит уонна биир да массыына суох буоллаҕына биирдэ эрэ суолу туоруохтаахпыт. Суолу туоруур буоллахха, көстөр сири талыахха, хас массыына иһэрин көрөн билиэх тустаахха. Оҕолоор, көрүҥ эрэ бу кими? Билбэтчэй! Ити күнүн оҕолор, мен иһэ ыалдьытты кэлэн, массыына күлүһэтигэр киирэн биэри ыстым. Оо, билбэтчэттээн суолу туоруургар тула түүн көрбүтүн дуо? Соқ, Оттоон сол быраабылаларын билэҕин дуу? Соох. Чэ, өччөҕүнэ суол быраабылатын үөрэтэр мультикта көрүөххэй. Үтүө күнүнэн оҕолоор, мин эһиэхэ бүгүн суолга сэрэхтээх буолуу туһунан кэпсиэм. Уулуссаҕа уонна суолга элбэх массыына уонна дьоннор бааллар. Кинилэр бары бэйэ-бэйэлэрин наадаларынан кэлэллэр-бараллар. Бэйэ-бэйэҕэ мэһэйдэспэт гына суол быраабылалара айыллыбыттара. Дьоннор суол кытыытынан хаамаллар, тротуар дэнэр, онтон массыыналар айан суолунан сылдьаллар. Суолу туоруурга анал сиринэн туоруохтаахпыт. Итинник бэлиэлээх буолар. Суолга уруһуйдаах буолар ол бэлиэ зебра дэнэр. Массыыналары бэрээдэктииргэ светофор диэни айбыттар. Онтон дьоҥҥо туспа светофор баар. Суолу туоруурга эбиһээт светофору көрүөхтээхпит, кыһыл дьүһүн көҥүллэммэт бэлиэ. От күөх дьүһүн умайдаҕына эрэ суолу туоруур көҥүллэнэр. Суолу туоруох иннинэ уҥа-хаҥас көрөн баран биирдэ туоруу бут.

Оҕолор анал площадкаҕа эрэ оонньуохтаахтар, суолга сэрэхтээх буолун. Билбэтчэй, суолу хайдах туоруургун өйдөөтүн дуу? Өйдөөтүү, мантан ыла суолу туорурбар сэрэхтээх буолуом. Маладьыас! Билиибитин хаҥата, түҥэтэ таарыйа, таабырына таайсых. Түүннэри-күнүстэри харахпынан чыпчыҥныыбын. Массыыналарга көмөлөһөбүн. Эйиэхэ эмиэ көмөлөһүм. Светофор! Турдарбын халлааҥҥа тиийиэм диир баар үһү. Ол тугуй? Суол, сөпкө таайдыгыт. Ахсаанааҕыкайын Светофор хас дьүһүннээх эбитий? Массыынаҕа ханнык уонна хас кыыл олороруй? Онтон автобуска Кыыллар массыынаҕа элбэхтэр дуу, автобуска дуу? Билигин биһиги билбэччэйдиин светофор өҥнөрүнэн хаар оҥорон көрүөхпүт. Биһиги памперстан ыллыбыт полиакрилат натрия, ол эбэтэр туус курдук гидрогелин ыллыбыт уонна стакаммыт түгэҕэр кутутлаан кэбистибит. Уонна үс ыстакааҥҥа светофор өҥнөрүнэн гуашь красканы кутаммыт бэлэмнээти бит. Чэрэ ууларбытын куттубут. Диэн эрэ оҕолор хаар буолан эрэр үллэн тахсан эрэр дии көрдүгүт чүйдүп Адыт бэлэм болдулар билигин билбэччэйбит көрдөрүөҕэ остуолга кутан хайдах булбутун хаарбытын

Араҥас эҥнээх. Уонна үһүс хаарбыт хайдах эҥнээҕий? От күөх. Хаардарбыт бэлэм буоллулар. Оннука сеп. Оҕолор эһиги эмиэ төрөппүттэргитин кытта опытта оҥорон көрүн. Ньургун Дмитриевичтыын сынньана таарыйа хамсаныылаах эрчиллиилэрин урухай. Биир икки, биир икки, хайыс халлаан диэки. Үс, түөрт, үс, түөрт, илиигин сиргэ тириэрт. биэс алта биэс алта хайыс уҥа хайыс хаҥас сэттэ аҕыс сэттэ аҕыс кирилиэһинэн таҕыс тоҕус уон тоҕус уон сиргэ диэри бокулуон Билигин Айыына Ивановналыын тэҥҥэ дьарыктаныахпыт. Билбэччэй эмиэ биһиэни кытта тэҥҥэ дьарыктаан. Үтүө күнүнэн оҕолор! Бүгүн биһиэхэ уруһуй дьарыга буолуоҕа. Онно биһиги светофор уруһуйдуохпут. Хартына көрө хайан эрэ бастаан. Көрүн өр оҕолор! Светофорга хас дьүһүн баарый? Маладьыастар, үс. Саамай үөһэ хайдах дьүһүннээҕий? Кыһыл, тохтоо диэн знак. Онтон ортоку араҥас, бэлэмнэн диэн знак. Бүтэһик От кү. Массыына айанын сөп диэн санаат. Төрөр өһүгтүөр кириэхэ. Эйэхэ наада альбом лиэһэ, боростой харандаас, сотору резинка, цветной харандаастар кыһыл түһүннэ, араҥас түһүннэ, от күөх түһүннэ, инна пара. Аан бастаан көнө муннук оҥоробут, светофорубут атаҕын оҥоробут. Көнө муннукпут иһигэр үстэ күнүк уруһурдуубут. Чонно краскалыыбыт. Үөһэ кыһыл дьүһүннээх. Ортоку араҥас дьүһүннээх. Саамай аллара өттүбүт от күөх буолар. Светофорбут таһан харанын краскылыкайын.

аныгыс дьарыккаллы көрсүөххэ диэри үөрэ-көтө таарыйа ырыата ыллыах

Оҕолор, төрөппүттэргитин кытта нэдиэлэтээҕи сорудахтары барытын толороҥҥут, хаартыскаҕа түһэрэн эбэтэр видеоҕа устан ыытарын. Билбэтчэй, биһигини кытта наһаа үчүгэйдик дьарыктаҥнын. Нэдиэлэтээҕи сорудахтары оҕолору кытта тэҥҥэ оҥорор. Көрсүөххэ диэри! Көрсүөххэ диэри!